Mae'n saith mlynedd ers ers i chi golli Richard. Mm. Ond um, y tro diwetha i chi weld e, oedd yn y Pasg, yn y fe? Ia, o'n i mas yn y Swistir yn y Pasg am beth efnos gyda Richard a Sally. Mae yna lun da ni fan hyn o, o fe yn uh, cwrdd â chi'r diwrnod ni. Mae yna stori o beth i'r got yn y se. O, dy pryd o'n i yn mynd i Swistir neu America, oedd e wastad yn dod gwisgo rhywbeth coch. Bydd 'na bleser neu roses neu rhywbeth. Oedd yn hoff iawn ac oedd oedd e'n meddwl am Gymru, chi'n gweld. Na pam y coch dy fi ar yna.
Beth am Liz Taylor nawr? O'ch chi'n siarad â'i ar y ffôn ynoch chi? Nos Sadwrn, siwr mae ddi. Mae'n iawn wir, mae'n grand. Oedd hi'n uh, swno i thapus. A ni'n gofio siwr oedd Larry, oedd e'n iawn y fed. Nawr mae lun da ni fan hyn o Liz Taylor um, mewn parti gyda chi yn, yn lle oedd y parti yma? Yn Claridge's yn Llundain, dwy flynedd yn ôl. Ath y teulu i gyd 'ne a 'ne ble gytre ni yy gwrddo Larry gynta. A beth am y brooch 'na mae'n gwisgo fan 'na? Wel brynodd i wnna a chi'n bod yy yym Duchess of Windsor collection a byrnodd i wnna achos y y three feathers. A roes i yna'r miliwn am wnna. Ww!
Eitha lot am brooch on'd yw e? Arian serious on'd yw e?
Ag ethoch chi ddwrnod da dwrnod ni on'd yfe? O fendigedig.
A mae stori bach arall 'da chi hefyd ambiti'r blodau. Oedd yna... O, yna stori diddorol iawn. Oedd blodau hyfryd ar y ford, fel ych chi'n gweld. A wedodd i wrtha i, elsen ni gael nhw i fynd gartre. Wel, o'n i'n mynd i ala pen wythnos nawr gyda Sally. Wel, o'n i'n meddwl, o, anreg fach nes ti Sally nawr, o'n i ddim yn ei gyrio nhw. gartre a wedes i wrth Sali bod ni wedi dod achos bod ni gyd yn aros y penwythnos housewarming neu beth oedd e chael. O, oedd hi wedi dwlu gyda brwta, oedd hi'n gweud, very expensive, yes, but you're worth it, o'n i'n gweud. Ond y wir, sa'i ddim yn gwybod y ble yn y dod, oedd yn credu byddai wedi derbyn o mor. Le fes nhw wedi mynd i'r bin, efe? Wella tawa, wir.
A nawr, te gwedwch wrthyn ni am Larry, fi'n siŵr mae pawb eisiau gwybod siwr fwy yw e. Wel, bachgen bach neis, di niwed o'n i'n gweld e. Chi'n gwybod, um, oedd e ddim, dim un o'r sir, oedd e ddim yn actor, oedd e ddim byd, ond oedd e'n gwmni iddi. A o'n i'n credu nhw wedi bod ei gilydd, oedd hi dair blynedd. A nhw wedi penderfynu i briodi. O'n i'n lyco'r boi bach, wir. Ond uh, Richard sy'n ei galon i, yntdo fe? O, eb un os. A ddi'n gweud, wrtho i, nobody will take his place. O. Dwi 'di meddwl wel... A wi'n credu o'dd 'na rwbath ryw bond rhwngddo nhw do i- yy wi ddim gwbod. Ie. Wel diolch yn fowr i chi am do' mewn i dangos... Hmm. ...y llunie 'na i ni a ambell i stori allen ni fod yn siarad â chi 'ma trw'r nos fi'n gwbod yn iawn allen i.